Ber lobo Acholi, lobo Lango, Alur kacel ki jo ducu ma winyo leb Luo. An tin atye ki lagam ma pire tek dong lagam ma mega tye ma lubbe ki lok ma otim boss me gwod pa Aryemo oloko i kom an, oloko i kom mamana ki oloko i kom babana. Dong tin abitito famili ma mega maber bot wun macalo lwo nation o ducu wek wun wuniang an abedo anga ki dong famili magi ma an aa ki iye dong an macalo His Excellency Doktor Daniel Soka an mamana nye Grace.

British okobo en macalo ladit ma loyo wi prison i Uganda. En kwara aye ma en Daniel Ochan oweko tin wa i cawa ni mabuc camo kiriyo dok ginongo breakfast. Gicamo kiriyo nino acel dok ginongo breakfast. Ento i kare pa muni onyo onongo mabuc camo kicel keken in a day onyo nino acel. Dong Daniele ocan kacel gin ki dakone ma kilwongo ni Gertrud aya, dakone ma en onyomo nyo min ode. Gunywalo lutino ma lubbe kit megi, kit magi. Daniele ocan kacel ki Gertrud aya, man me pa Labek, gunywalo Rafael macalo latingi me acel nyo first born. I nge Rafael, gunywalo Tol.

I nge anko didi kinywalo kinywalo Okello. I nge Okello kinywalo mamana.

Latin me namba angwen en i kit me Acholi kilwongo ni Adong pien Adong lubo ngo nge Okello onyo Odong lubo nge Okello dong Acholi ma lubbe ki famili pa babana man Juliana gin ki Jalon.

bene. Dong i nge Okec-Okec kinywalo Helen. I nge Helen kinywalo twins muno ocen gin ki apiyo muno obedo rudi. I nge twins kinywalo Okello. Meno kit ma.

En aye eni ma winyo otim Bocmik wod Paryemo bwaro ki nyiye-ni, Atuko yuk pe obedo babana, atuko yuk obedo omin kwara. Dano weng ngeyo lok eno ni okumo tilingit gi weng ngeyo lok eno ni olweny didi gi me iso rest in peace gin weng onongo gingeyo Lok eno ni weng family line wa kite woto kede onyo makonic. Makonic en tye omino kum otilingit ma matidi ne. So lok ma otim tye ka loko ne ni tye loko lok goba tye loko lok ni wek an cwinya ocwe onyo en iyiny yo mo me cwero cwiny an.

Kare ma en openye i mucwiny ni SS obino okwano i kit dumai ma openye iye i A level. So mamana i 1980 en aye ojoining ki cukukul I luum, Memorial College ma kombeddi tye i Mucwini ento i kare ca onongo kilwongo ni Mucwini SS. Mamana openye kenyo i kare ma openye i A Level i kit lumayi, that is in 1980. 86 later ocito okwano nursing. Mama marna okwano nursing as a clinical officer. All along en obedo macalo daktar. So Otim Bosmic wod pa Ryemo pe ngeyo mamana, pe oneno mamana. Dong omegi mamana. Aryo, kombeddi gitye professors madongo i Uganda. Mono onero ma mega gitye professors madongo and they are top professors ma gia ki i Acholi. An nera ma olubo kor mamana ma en aye Peter obedo lapwony pa Bosmigo Tim. Nera acel obedo baja, en obedo ka konyo otim kare madwong tutwal. Otim onongo cente me cul obedo peko tutwal bot en pien en okwano peko peko. ma bene cocok-ki obigoyo cim ki Bocmic otim, pien ogamo namo cim pa Bocmic otim ki bota. En lok ma Bocmic otim oloko-ni lok me cwer cwiny tutwal. Dong mamana onywalo Daniel, en aye an. An abedo first born pa mamana.

Kinywalo Amy. So, man eno ni kita mamana, lutino pa mamana eno, wan watye lutino awobe angwen ki latin anyaka acel, meno eno ni lutino ma mamana onywalo. Dong babana ma tye injinia ma oywek ma obedo injinia ma oywek otiyo kit gumwaka madwong tutwal otiyo kit gumwaka madwong ot koth mo en aye ocako gedone nicake wa ki i paundecon wa ki i pulan paka gumito gityeko koth mo. Babana macalo injinia Okec Okec obedo larem. Larem president me Uganda man eni kilwongo ni General Okello Tito. Babana obedo larem General Tito Okello macok tutwal. En en aye obedo injinia ma Tito Okello obedo ka tic kwede i gedone weng. Ka waneno ot pa President wa macon okelo tito ma tye i gulu ot eni babana aye ogedo nicakke wa ki i foundation ne. Babana obedo calo engineer madit i Mubende pi mwaka madwong. Dong babana onongo dako ne ma acel ma obedo Muganda ma en obedo anyira Mubende. ma a ki i gang ker nyo i gang ker pa kabakagi. Co mamana obedo dako me aryo bot babana. Dako pa babana me adek obedo lamin. Minista ma kombeddi en tye Minister of Internal Affair en aye obedo dako pa babana me nama adek. Atyet ki wu awaco ki wu ni babana obedo larem Tito Okello macok tutwal. ma onongo gipoko pyengwen. En gedo madit ka ineno gang Tito okelo ma en ma matye i Kitgum onyo opposite YY ma yam obedo cukul abyeko ni cukul eno kilwongo ni Oxford Oxford college obedo kenyo. En aye ot ot eni nicake wa ki i foundation ne baba na aye okwinyo gin aye gukwinyo en aye ogedo en aye omako contract e weng dok again i 1990 ma Tito Okello odugo gang i Uganda Tito Okello okwanyo dok baba na too Meno ma onongo watye Kampala obino kwede kit gum i 1990 ki 1992 en aye ot enoni kimedo ki gedo mukene enoni modo gedo pa president megwa macon Tito Okello dong lamin Tito Okello watye ki lutino angwen watye ki Gerald Watye ki Brenda, watye ki Gladys, watye ki Aceng. An lutino pa babana wan awobe watye apar. Watye ki anyira anyira watye ki anyira aboro wan macalo awobe watye wan apar co lok ma boss ni gutim loko jwi ni i koma ni onongo obedo lok me cwercwiny. Ki bot an, angeyo abedo ajano ne ni lok me ababa nyo abali kare na, but omegi na kombeddi gitye ka tero lok eno ni dok gin ma gitye very serious. Gitye ka lero tero lok eni ni as something very serious kun giwaco ni otim tye ka misusing. onyo tye ka loko lok goba about min gi dok gi tye ka waco ne ni otim tye ka loko lok goba i kom won gi so ayela pe otim an kare ducu awacci awaco ni ka in itamo ni ilweny ki Daniel Soka nongo itye ka lweny ki followers makato alip apar abiro ma gi following an jwi. wun on social media ki nongo itye ka lweny ki lukwayi ki dog gang pien Babana kene tye lukwayi tye ki lukwayi miya acel ki pyera abicel wiye aboro lutinone wacel ki lukwayine watye in total miya acel ki pyera abicel wiye aboro. Dong i famili pa mamanagi Daniel Ocen tye ki lukwayi miya acel ki pyerabic co ka in itye ka lweny ki Daniel Soccer nongo itye ka lweny ki dano madwong tutwal dong angole acel ma en tye profeca ma en aye onongo tye ka cung matek ni weki gimi degree bot otim ci awinyo otim doge okato oyero yet toko en aye omiyo tek omiyo cwer cwiny oweko waco ni an amigi namba cim pa boss me gutim ma forwarding namba cim pa boss me gutim ki bot jo egi oniko ducu ma gitye ki koko i kom otim. Dong lutwa megwa waketo otim-mi dong obibedo mone ma labinaka. Mone ka dong ineno wa family dong odonyo ki iye otim tamo ni itye ilweny keda keken but this time o oo dong wa i level me family. So jwi kare ducu awaco bot boss mego otim. ni tim ber pe ilweny ki lupalabek, lupalabek dit dok gidit ma pe wacce. Dong lamin Gertrud, lamin Gertrud ma en aye min mamana, lamine madit en aye eri nayo ryema.

ma en obedo prime minister me Uganda. Co jwi awaco bot boys me gutim awaco Daniel Soka pe gin matidi in pe itwero lweny ki Daniel Soka. Dong first born ki family pa Limadi first born pa lamin adana ma en Getrod en obedo bill. Bill lajol en obedo first born pa lamin ada na ki lutino mukene gidwong so boss me gutim pe ngeyo an dok lok ma en tye lokone i koma ni weng lok goba atuku yuk obedo omin jalon. An, lupala bek weng gingeyo ni an lakwaro pa Jalon, an lakwaro pa Daniele Ochan weng me pala bek. Co lok goba ki lok miny ki lok bolo otim, Bosmig wod pa ryemo ogik koko i kom an. ogik koko dok ming i kom an co lutwa atamo ni agonyo wiwu maleng ma marna wa i cawa ni mwaka ne pud pe oo wa pyera bicel. Ento, ngat ma kilwongo ni Jon oringa, Jon oringa ladit ki kwara ma kilwongo ni Jalon, loyo Jalon ki mwaka madwong ata, ci doki.

Jon oringa en aye onywalo min boc mego tim. Min boc mego tim kong kiken bene ladit ki mamana.

Abyaka ni idwoko mere mwaka ni i kare ma dong itye ka pongo PLE. Angeyo dano mapol gitimo gin eno ni. Boys me gutim nyinge kikome okwi pien kibolo kinywalo i kare me bolo kwi pa obote me 1980 ma obote gucung kacel ki Museveni gi Samugerre gi neno. So lok ada omyero obed lok ada, dok lok ada gak lok ada. En oweko jwi, awaco ki boss me gutim ni ka bino ka lok pe omak jai obin ma tye sober. Ka bino ka lok pe olok ki ite bar onyo pe obed ka tic ki wifi pa te bar onyo pe obed i kom me i bar ka dong bino ka lok ki dano ni bino ka addressing dano. Mwaka man ogengo in me bedo ki sitting room maber i otti ka itimo addressing dano. Ma in itimo addressing dano nongo imaro jayi oko nongo imer oko lokki weng pe tye kodi neitted iloko tin diki lokki pat iloko tin diki nongo lokki pat. Pe akeco i kom followers-ci pien followers-ci mapol giwaco ni gin Gitye ka i faili, gitye ka lubo kori i YouTube me neno ababani, me witnessing mingi weng ki gin ni ma iloko. Ineno? Co, ma lubbe ki lok eni, wucakke tin ngat mo keken. ma otimo nyono tyene, otimo deno cennene, otimo oyeco nyare, otimo kwalo centene, otimo gamo cennene pe ogoyo wer onyo otim okwanyo nyare nyo labongo oculu gin mo onyo okel ripot pa lok kom otim mo keken bota abibedo ka yarone ka maleng

dok pe obigik, kit kitim nining gin mo ma yubu bene pe, dok gin mo ma roco kin wa peke. Dok bene pe tye rwot mo nyo ladit mo ma otamme ni en twero yubu kin wa kit rwot Boaz mego otim matwal, pe yubbe. Pe twero medde ki maro ngat ma ocubu wangi oloyo ko. nyo ngat olwenyo i komi for all these years, pe itwero mako maruput kede, pe itwero ribo wi meja kede, pe itwero ribo atabo cam ki dano ma kumeno. Co lok kom otim lamoni pi otim mo keken, okella lokke abiketo ka maleng weng. Otim tye ka loko lok goba ki nyinga ni wek ibal nyinga pi ni an a exposing en. Actually be pa exposing aloko loka atir pien otim oweko nyako cani ma kilwongo ni Patient tye i deno can ki latin loko weng oweko can ki pito loko weng i wi mego latin ca bene tye ki two tye ki bur i adunu awaco lok ada labongo an onongo tim pe cako cito ka goyo cim bot marone ma pwodi ogoyo cim.

I Europe, i Denmark, gin mutimo kunu weng lok kom otim weng tye kany. Lubanya me kit gum omedde ki kelo lok kom otim abiyaro weng. Wun jo ma wutye pa dee kacel ki gulu, in ngat mo keken ma wutimo deno cereni mo, kel lokke bota. Wabi, abikaco wutim kwed, wutim abimoyi ma pe ibidok ka cung wa ka mo keken, dok pe ibicung ka mo i lobo Acholi kit wa LC wan. Winya maber, kit wa LC wan pe ibicung i ye Acholi. Kura, atye ka bino.